ס'איז יענע מאל א מעשה א חסיד געקומען צו זיין רבי, אז דא איז טענות געווען ביי די בעל התענית, דא איז טענות געווען ביי די קדושת לוי, סא כ'ווייס נישט ביי וועלכע רבי ס'איז געווען, באט א חסיד איז געקומען צו זיין רבי און ער פרעגט רבי וויאזוי קען מען מקיים זיין די מצוה פון חסד בשלימות, וואס טייטש חסד בשלימות? האט דער רבי געזאגט, חסד בשלימות דארף מען זיין גרייט זיך צו לאזן גע'הרג'ט ווערן פאר א צווייטע איד. אפאר טעג שפעטער וואקט ער אין גאס און ער זעהט ווי מ'נעמט א משפחה אין תפיסה. פרעגט ער וואס נעמסטו אזוי משפחה אין תפיסה, זאגט ער ווייל ער שולדיג פאר די פרץ רענט שוין א לאנגע צייט, יעצט אמאליגע תפיסות זענען נישט געווען אזוי ווי היינט, און עס געווען ממש א ווייסט א באר א דאנזשען, און עס געווען סכנות נפשות, מען קען שטארבן דזשאסט פון זיין דארט אין די פלאץ, סאו ער געגאנגען צו די פרץ און ער פרעגט די פרץ וויפיל געלט איז די איד שולדיג?

ס'איז די איד געגאנגען, הייבט אן גיין נאך געלט, ער קלאפט פון טיר צו טיר, ער גייט אין בית מדרש, און אזוי נאך א טאג צוויי, אינמיטן ס'איז ערב יום כיפור, און אפאר שעה איז די זמן, און ער מאכט א חשבון, ער האט נאר צוואנציג טויזנט דאלער, ווי גייט מען שאפן נאך דרייסיג טויזנט דאלער אפאר שעה פארן זמן? סאו ער וואקט אזוי אויפן וועג, אינמיטן וואקט ער דורך א קרעטשמע, און ער זעט ווי אינעווייניג זיצן פרייע אידן, און זיי טרינקן, און שפילן קארטן, זיי געמבלען, סאו האט ער געטראכט צו זיך, אז אידן קענען דאס טון ערב יום כיפור, געמבלען און טרינקן, גייען זיי מיר נישט העלפן, אבער נאכדעם האט ער געטראכט צו זיך, וואס האב איך צו פארלירן? ווי פונקטליך קען איך יעצט גיין? ס'איז אפאר שעה פאר'ן זמן, און מען קען נישט לאזן די משפחה דארט זיין אין תפיסה אויף יום כיפור, ס'איז ממש פיקוח נפש. איז אריינגעגאנגען אין קרעטשמע און מען רופט זיך אן, ענק זענען דאך אידן, ס'איז דא א משפחה וואס איז אין תפיסה, מען דארף זיי העלפן, ס'איז ממש פיקוח נפש, איך דארף שאפן דרייסיג טויזנט דאלער, איך בעט אייך, ביטע העלפט. סאו, איז איינער דארט זיצט, רופט ער זיך אן, אה, דו ווילסט געלט? אקעי, מ'קען מאכן א געשעפט. ער נעמט א באטל וואדקע, א גאנצע באטל, זאגט ער, פאר יעדע באטל וואס דו טרינקסט אויס, באקומסטו צען טויזנט דאלער. טייטש, לאמיר טרינקען דריי, וועסטו באקומען דרייסיג טויזנט דאלער. סאו דו טראכסט צו זיך, ס'איז ערב יום כיפור, מען טאר נישט טרינקען, און א גאנצע באטל וואדקע, מען קען קראנק ווערן, מען קען שטארבן, ווער רעדט נאך פון דריי. אבער האט זיך דער מאן דער רבי געזאגט אז טוהן חסד בשלימות דארף מען זיין גרייט זיך צו לאזן געהארגעט ווערן פאר א צווייטע איד, ער האט געמאכט נישט קיין חילוק וואס גייט געשען, איך גיי טרינקען דריי באטל וואדקע, ער גייט ער נעמט איין באטל ער טרינקט און די חברה שרייען וואו וואו וואו זענען עקסייטעד זעהן איינער טרינקט א גאנצע באטל וואדקע. און זיי געבן אים צען טויזנט דאלער, טרינקט ער די צווייטע באטל, געבן אים נאך צען טויזנט, און ווייסט ער געפיל זיך ווי קען איך נאך טרינקען נאך א באטל, ווייסט נאך איין באטל ווערט מען שוין מער ווי א דלא ידע, נאך א צווייטע באטל ביסט דאך שוין נישט בחינת בני אדם, שוין מער ווי א בהמה, און א דריטע באטל ביסטו שוין עפעס א בעריה בפני עצמו. קיצור, ער וועט אויב ער מאכט ער מוז דאס טרינקן ווייל אז נישט גייט די משפחה בלייבן יום כיפור אין תפיסה, ער געגאנגען האט אויסגעטרינקען די אנדערע באטל, און פארשטייט זיך ער האט שוין נישט געקענט וואקן גראד, אבער מיט די לעצטע כוחות האט ער גענומען די גאנצע געלט ער קומט צו די פרץ ער געבט פאר די פרץ. און האט ארויסגעלאזט די משפחה, און אין די מינטיים איז ער אראפגעפאלן ווי אזוי א שיכור, און די גארדס האבן אים אויפגעהויבן, און געוויסט ער איז א איד, און געגאנגען, מ'האט אים געטראגן אין בית מדרש, מ'האט אים דארט אראפגעדאן. די עולם קומט אין שול, און מ'גרייט זיך פאר כל נדרי, און מ'זעט א איד זיצט דארט מיט די וואכן קליידער, שיכור, ער האט געשטינקען פון אלקאהאל, און מ'האט געטראכט אז מ'דארף אים ארויסווארפן פון בית מדרש, וואס'רע מין בזיון איז דאס פאר יום כיפור, אזוי קומט מען יום כיפור שיכור'ערהייט מיט די וואכן קליידער? אבער קודם לאמיר אים זען, ער איז שטיל פאר זיך, ער טוט נישט גארנישט, ער באדערט נישט קיינעם, סאו האט מען אים דורכגעלאזט.

און די עולם איז געווארן דעמאלטס ווילד, דא איז ער א שיקער, דא גייט ער צו, הייבט אן זינגען שמחת תורה ניגונים, ווער ווייסט מ'גייט דא דאווענען כל נדרי, די הייליגסטע נאכט פון יאר, און זיי האבן אים געוואלט אוועקשלעפן, האט די רבי געזאגט ניין ניין ניין ניין ניין, לאזטס אים, לאזטס אים. און ער האט אזוי אויסגעזאגט די גאנצע אתו רייסו, און נאכדעם איז מען געגאנגען דאווענען, יום כיפור איז דורך, און קיין איינער פון די חסידים האבן נישט פארשטאנען וואס איז דא געווען, פארוואס איז דער איד געווען שיכור, און פארוואס האט דער רבי געזאגט אז מען זאל אים לאזן. איז מצות יום כיפור האבן די חסידים געפרעגט די רבי וואס איז געווען אזוי מעשה. האט דער רבי געזאגט, וואס טוט מען יום כיפור? יום כיפור טוט מען תשובה, מען פאסט און מען האלט ניין קלאפן אויף חטא. איז יעדע מאל מען קלאפט אויף חטא, וואס מען טוט איז, מען לויערט זיך, מען האלט ניין אראפגיין נידריגער און נידריגער, זיך אליינס, סאיז די איגו א מענטש איז ביזי א גאנץ יאר איז ביזי מיט זיין איגאו, און מיט דעם וואס א מענטש פאסט, ער געבט אוועק פון זיך, דאס טייטש ער גייט אוועק פון זיין איגאו, און ער קלאפט על חטא, און נאכאמאל על חטא, און נאכאמאל על חטא, און ער צעקלאפט זיך און ער צעקלאפט זיך, טייטש ער צעקלאפט זיין איגאו, צעקלאפט זיין גאווה, און אזוי טוט מען תשובה. סאו ווען עס קומט מוצאי יום כיפור, איז א איד אזוי ריין, ער איז שוין אינגאנצן ריין, האט שוין נישט קיין שום עבירה, און ער ווערט איינס מיטן אייבערשטן. יעצט אבער אין תשובה איז דאך דא סיום הרע ועשה את טוב, מען דארף אוועק גיין פון די שלעכטס און מען דארף נאר אים טון גוטס. סאו נאך יום כיפור קומט סוכות, און מען הייבט זיך אן גרייטן פאר סוכות, די סוכה, די ליל האסריג, די קאכן פאר יום טוב, און נאכדעם איז מען מקיים די מצוה ווען סוכות קומט, און ס'גייט דורך די זיבן טעג, איז האט מען געטון ביידע אז מען איז סור מרע און מען האט אנגעהויבן א עשה טוב, איז דעמאלטס גייט מען און פריידט זיך אין די תורה, וועגן דעם איז שמחת תורה נאכדעם. זאגט ער אבער דער איד ער האט נישט געטרינקן פאר די פאן ווייל ער האט געוואלט האבן א שוועל טאג, ער האט געטרינקן ווייל ער האט זיך מוסר נפש געווען צו ראטעווען א איד, נישט איין איד א גאנצע משפחה, איז א איד וואס איז געווען גרייט זיך מוסר נפש זיין פאר א צווייטע איד, ער האט שוין נישט געדארפט קלאפן א חדר, ער איז שוין אנגעקומען צו שמחת תורה, סאו פאר אים איז געווען שמחת תורה און וועגן דעם האט ער אנגעהויבן שרייען אתה רייסו, ווייל ער איז שוין געווען אין די בחינות פון שמחת תורה. סאו מען זעט פון די מעשה די מורא'דיגקייט פון חסד, און ווי ווייט א איד דארף גיין צו זיין גרייט צו טון חסד, ווי שווער ס'זאל נאר זיין צו העלפן א צווייטע איד זאל מען טון אפילו ווען ס'איז שווער, איז היינט צו טאגס איז א וועלט פון חסד, זייטס חזק ואמץ, מ'זאל זיך שטארקן און ווייטער טון חסד, יעדער איינער זאל וויסן אז מ'זאל זיין גרייט צו טון חסד, נישט קיין חילוק ווי שווער ס'קומט אן, און אין דעם זכות זאל אונז ווערן נאנט איינער מיטן צווייטן, און דורך דעם וואס מ'ווערט נאנט איינער מיטן צווייטן קען מען ווערן נאנט מיטן אייבערשטן, און אזוי וועט מען זוכה זיין צו א זיסע לעכטיגע יאר, און ווי איז גואל צדק מהר א ומהר א אמן.